Өлкәдә игълан ителгән Китап елы уңаеннан гына түгел, моңа кадәрле дә Ульяновск татар автономиясенең эш планында китапка, татар язучыларына кагылышлы байтак чаралар булып торды. Төбәктә яшәп иҗат итүче татар язучыларының ике елга бер тапкыр Каурый каләм эзеннән дигән форумы дистәләгән сембер каләм иясен бер мәйданга җыя иде. Биредә алар өчен Казан язучылары һәртөрле остаханәләр, семинарлар үткәрә. Иң мөһиме, алар җирле язучыларның иҗатына җентекләп анализ ясый, фикер-тәкъдимнәрен әйтеп, киңәшләрен бирәләр. Өлкәнең Өмет газетасы базасында да ел саен язучыларыбызның китапларын әзерләү, җыю һәм типографиядә бастыру эше дә күптәннән җайга салынган матур гамәлләрнең берсе. Соңгы елларда гына да татар телендә дистәләгән китап басылуы төбәктә ана телендә иҗат итүчеләрнең күплеге хакында сөйли. Газетабызның беренче саныннан ук Шигъри дөнья дигән сәхифә чыгып килә. Менә шушы китаплары чыккан авторлар барысы да диярлек безнең газетаның инде без Равил абый Шәфигуллин безнең шагыйребез аны әйтергә ярата. Иләк формасында иләк ролен үти. Менә газетада басылып чыккан барлык шигырьләр дә инде шул шуннан соң китапка керәләр. Яки аерым авторлык китабына, яки безнең менә дүрт басма басылып чыкты инде Сембер язлары әдәби альманахы. Шунда үзләренең аерым китапларын чыгара алмаган авторларның

Шул уңайдан бу көнне мәдәният үзәгенең күргәзмәләр залында татар китабы тарихына багышланган гаҗәеп тә кызыклы күргәзмә дә ачылды. Анда татар китабының гарәп, латин телләрендә һәм кириллицада басылган китап күчерелмәләренең фоторәсемнәре куелган иде. Заманалар үзгәрсә дә, татарда китапка булган хөрмәт һәм игътибар үзгәрешсез кала. Яшьләр, олылар, балалар арасында ике төрле китап укыла, ул, басма китап, Нәшер ителгән чын китап кулга тотып, тфү итеп, текреп-текреп ачып укый торган китап һәм электрон китаплар. Бирегә инде электрон китаплар безнең яшьләр арасында бик популяр, ә без өлкән буын арасында без яратабыз ни китапны тотып, аның белән йокылап, исен иснәп, кулдан кулга җибәреп укый торган китапларны. Чыннан да, элек-электән укымышлы халкыбыз китапны яраткан, аны кадерләп, Ашъяулыкка төреп, бала кулы җитмәслек урыннарда гына саклаган. Нәрсә ул китап?
Әймен. Менә, менә хәзер тоттым мин, менә болай, китапны ачып. Һәм, дустым, менә мис, минем кулдан китапны ала хәрәп тартып. Менә, карап тор. Алар китапны алып. Менә минем кулда нәрсә калды? Дога кылабыз. Дога кылабыз, әйме.
Менә күрәсезме? Димәк, Коръән, китап, алар шул кадәр тыгыз элемтәдә. Безгә Коръән электрон вариантында килмәгән. Аны халык хәтеренә җөртә-җөртә, 300 ел кала гына. китапка бастырып бирә алган. Казан язучылары катнашында китапка багышланган чара Ульяновск татар җәмәгатьчелеге белән очрашу форматында узды. Ни кызганыч, карантин булуы сәбәпле, анда катнашырга теләүчеләрнең саны нык чикләнгән иде. Очрашуда сүз бүгенге көндә китапка мөнәсәбәт, әдәбиятка яшьләр килү, кайбер язучыларның әсәрләре хакында барды. Аерым алганда, семберлеләрне аеруча бүген Күпләр тарафыннан яратып укыла торган Нәбирә Гыйматдинова, Айгөл Әхмәтгалиева, Гүзәл Яхина һәм Зифа Кадыйрова иҗаты кызыксындырды. Әлбәттә инде, узган гасырның танылган шәхесләре, классиклары турында да байтак кына сораулар булды. Туфан абый,
Достойный ул. Чорны тоткан драматург. Ул аңа достойный.
Менә карагыз хәзер, Туфан абый юк, нинди генә экспериментлар китми хәзер, әйеме, сәхнәдә. Тамашачыны тотар өчен. Ләкин тамашачы бер бара, бүтән бармый.

Аның планнарында Казан язучылары белән байтак кына очрашулар да каралган. Ульяновскидан Рамис Сафин, Татарлар.